A wedyn, mae hwn yn yr er darlith gyntaf sgynna ni ar ôl yr dynodiad um, yr safle treftadaeth y byd. Felly, fydda ni jyst llongyfarch yn fawr iawn i bawb sydd wedi weithio mor galad ar y cais, um, a fod hwnna wedi uh, dod trwad yn llwyddiannus ddoe, llun de. Um, a wedyn mae hwn yn gyfres o darlithoedd sydd wedi cael, um, wedi cael ei eiriannu gan uh, er tirwedd llechi Ogledd Orllewin Cymru ac gan Gronfa Eryri, Gronfa Trefsadaeth y Lotri a Chyngor Gwynedd. Um, a mae yna amryw o hein wedi digwydd yn barod, um, a bod da ni'n mynd i cael fwy yn ystod y flwyddyn, felly os ydych chi gyda diddordeb yn hynna, fydrych chi cysylltu gyda ni. Ond diolch heno i Vivian Parry Williams sydd yn mynd i fod yn trafod fraslun o hanes a daslu diwylliant a diwydiant yn blaenau llun de. Felly, ga i, ga i dweud helo, Vivian? Helo, gyd, sut ydych chi gyd? O, gret heddiw. Da iawn. A wedyn mae, mae Vivian hefyd yn mynd i ymateb i ambell gwestiwn ar y diwedd, ond uh, mi fydd fydd yr cyflwyniad yn digwydd. So os ydych chi eisiau rhoi cwestiwn yn ystod y darlith, um, os fyddwch chi'n gallu rhoi yn y cwestiwn yn answers, yn y Q&A ar y gwylod, um, a byddwn ni'n rhoi hynna ymlaen uh, later on. Lly. Ond uh, na ni, na ni basio ymlaen i, i Vivian i'r cyflwyniad fo wan amdan raslun o, o flaenau ffisiniog. Diolch yn fawr, Gynlli, a diolch yn fawr iawn chi gyd am y croeso. I'r rhai o du allan i'r fro ac i bawb arall wrth reswm, croeso mawr i chi i Flaenau Ffestiniog, lle, yn ôl y diweddar Athro Gwyn Tomos, un o'n hogia ni, yn ei gerdd 'Blaenau', a dwi'n dyfynnu rŵan, fe welwch freichled o dref ar asgwrn o graig, sydd yn ddisgrifiad perffaith ddaearegol o'r lle, a'r tai fel petaent wedi'u codi ddyddiau ddu, mor agos â phosib i'r creigiau, ac wrth gwrs, i'r gwaith yn y chwareli. Yn anffodus ac yn annheg, mae'r dref wedi cael enw drwg gan rai carfanau o'r wasg a'r cyfryngau dros y blynyddoedd. Ystrydeb ydi'r gair, ynte? Neu stereotype yn Saesneg. Cyfeirio at y glaw a'r niwl o hagrwch y tomenni llechi o'n gwmpas. Ydy, mae'n, mae'n bwrw yma'n amlach nac mewn sawl lle. Ac oes, mae yna niwl yn disgyn dros yr ardal bob hyn a hyn. Ond, uh, wedi'r cyfan, Mae'r dref wedi lleoli oddeutu 700 i 800 troedfedd, neu 200, 200 a hanner metr yn mesuriadau modern, uwch lefel y môr, ac wedi hamgylch hynny gan fynyddoedd uchel. Ydy, mae'r gwastraff o'r, or diwydiant chwarelyddol yn hagr ym Magaku. Ond uh, heb rini, bydda Blaenau Ffestiniog ddim yn bodoli. Ond, fel dwi wedi dweud ac wneud yn gyhoeddus ar sawl achlysur yn y wasg, wrth siarad â darlledwyr radio a theledu, dwi'n ei gwahodd o i ddod i fyny efo fi ar daith fer ar unrhyw ddiwrnod braf o'r fan hon i ben carreg defaid ger y ganolfan iechyd neu'r hen ysbyty coffa a ddygwyd oddi ar drigolion y plwyf yn ddiweddar gan fiwrocratiaeth. Ac fe gewch weld golygfeydd ymysg goreuon rhwlan y wlad nad yn y byd. Dwi wedi cael y fraint o arwain nifer o deithiau cerdded ar gyfer cymdeithasau ac ymwelwyr i'r ardal dros y blynyddoedd. Ac wedi pob un o'r teithiau, Mae'r ymwelwyr hynny yn mynd oddi yma gydag argraff llawer mwy positif o'n bro nag a roddir gan ambell aelod o'r cyfryngau na fu erioed a'u traed yma. Mae yma gymoedd ysblennydd megis Cwm Bowydd, dafliad carreg o'r fan yma, Cwm Morthyn uwchben Tan Grisia, a Chwm Teigil a Chwm Cynfal yn y Llan, a nifer o lecynnau hyfryd i ymgolli'n llwyr yn eu golygfeydd. Ond dyna ddigon o ganmol rhyddiaith fy chyfro. Cyn i mi ddechrau, rhaid i mi bwysleisio mai braslun o hanes y dre a'i diwydiant sydd gen i. Byddai trafod pob agwedd ar ei hanes yn fy nghadw i â mam oriau. Felly, ffwr â ni. Tre weddol ifanc wedi seilio ar y diwydiant llechi ydy Blaenau Ffestiniog. Ond mae'r hen ran o'r plwy, Llan Ffestiniog, yn mynd yn ôl rai canrifoedd. Gwelir olion hynafol yn dyddio i oesoedd cynnar iawn o'n amgylch ym mhob rhan o'r ardal. A nifer o safleoedd o'r oes efydd yr oes haearn a chyfnod y Rhufeiniaid yn britho'r fro. Mae yna sawl llecyn i gyfeiriad Cwm Cynnal a chysylltiadau efo chwedlau enwog y Mabinogi a nifer o'r enwau lleol o gwmpas yn ein atgoffa ohoni. Wrth ddilyn rhai o lwybrau'r lwybrau'r ardal, cawn ein arwain i sawl cwm hudol a hanesyddol a enwais yn gynharach, a phob un a'i nodweddion hynod a'i golygfeydd rhyfeddol. Ffordd yr unig sy'n arwain am rai milltirodd drwy'r fro di Sarn Helen, yn adlais o'r cysylltiadau a dafodiad y Rhufeiniaid i domen y mur gyfagos tua'r ail drydedd ganrif oed Crist. Fel y gwelir, mae olion dyn wedi bod yn naddu'r graig am y woliad i'w gweld yn amlwg i bob cyfeiriad o'r edrychwn. Ac yn ôl traddodiad, dywedir y mae un o Arfon, Methiwsela Jones, gafodd freuddwyd am garreg las oedd yn hollti'n dda, oedd i'w chael mewn lle a ddatblygodd mewn amser fel chwarel diffwys. Dafliad Llechan o ganol lle a ddaeth yn dref sylweddol yn y man. Roedd hynny tua chanol yr 1760au. Dilynwyd diffwys gan chwarel arall ger llaw, a gorwyd gan yr Arglwydd Niwbro ar ei dir ei hun, chwarel a'i hadnabuwyd fel Chwarel Lord yr agosa at y dre mewn ffaith. a bu honno mewn grym hyd ei chau yn 1962. Dros y blynyddoedd, agorwyd chwarel ar ôl chwarel ym mhob rhan o'r plwy, a thyfodd Chwarel yr Ogli ym mhen amser i fod y chwarel lechi danddaearol fwya'r byd, gydag oddeutu hanner can milltir o reilffyrdd yn gyfan gwbl yn yr amrywiol lefelau ynddi, yng Nghrombil y Mynydd. A dyna ddechrau'r ddiwydiant a ddatblygodd yn un o'r canolfannau llechi mwya'r byd mewn lle a dyfodd o ran ddiarffordd o blwyf Ffestiniog, gyda'i dyrnaid o dyddynod a ffermydd, i ddod yn dre fwya beirionydd Blaenau Ffestiniog, ac yn wir, yr ail dre fwya yng ngogledd Cymru yn 19 dim un. Er i bwnc mewnfudo fod yn destun dadleuol iawn ein dyddiau ni, diddorol ydi sylweddoli cyfraniad y sawl aeth yma i weithio yn y chwareli yn y bedwerydd ganrif ar bymtheg, yn y cyfnod pan oedd bron y cyfan o'r gweithwyr cynhenid yn uniaith Gymraeg. Byddai'n fater o raid i'r nifer fawr ddaeth o dros y ffin i weithio yn ein chwareli yma i ddysgu'r iaith. Gwelir prawf o gyfraniad gwerthfawr y dysgwyr hynny i gadw'r Gymraeg yn fyw. Wrth ddarllen yr enwau ar restr, restrau etholwyr y Blaenau dros y blynyddoedd, mae'r rhestr mor faith fel na wna i ddim traffarth, na i'm traffarth enwi neb. Ond fi siŵr y gallech chi gyd enwi nifer fawr o deulu, ffrindiau a chymdogion gyda chyfenwa estron i'r ardal hon. Dyna pryd y sylweddolwn faint o ddisgynyddion i'r Saeson hynny a'r hotel yma, gan drosglwyddo ei iaith o bwysiedig i'w plant a phlant ei phlant. Mae'r enwau di-Gymraeg ar y rhestrau yn unfawr. ar y disgynyddion hynny yn Gymru Cymraeg pur, ac wedi cyfrannu ac yn dal i gyfrannu tuag at gadw'r iaith a'n diwylliant a'r hen ffordd Gymraeg yn fyw. Felly, nid creu niwed i'n hiaith wnaeth cyn beidia nifer ohonoch chi i'w setlo yma, ond oedd yn rhan ohono ni, ac yn dal i fod. Diolch iddyn nhw. Ac fel dwi'n dweud, dim ond gobeithio y wnaiff mewnfudwyr heddiw fentro i wneud yr un ymdrech. Er i ystadegau gyfeirio at y niferoedd uchaf a gyflogid yn Chwareli Stiniog, mae llawer yn dweud mai rhwng pedair mil a phum mil a hanner o weithwyr sori, a 4,000 a hanner o weithwyr oedd yn y rhif ucha. Cawn ystadegau manwl mewn adroddiad yn y papur wythnosol y Genedl Gymreig ar y ddeuddegfad o Ragfyr 1893. Adroddiad dan bennawd Dirprwyaeth y Chwareli am gyfarfodydd y gynhalwyd yn y Blaenau i drafod sefyllfa gweithio yn chwareli'r ardal hon oedd dan sylw. Ynddo cawn wybodaeth am y cyfantrwm o weithiau yn chwareli Stiniog dros y blynyddoedd, ac yn drist y niferoedd a laddwyd ynddynt yn flynyddol hefyd. Gwelir yn y manylion a gofnodwyd rhwng 1875 a 1892 mai yn 1882 roedd cymaint â 4919. Ia, dyna chi, bron i 5000 gael eu cyflogi'n gyfan gwbl yn ei chwareli, a hynny'n golygu hwb mawr i economi ardal eang. Ond naw mlynedd yn ddiweddarach, erbyn 1891, gostyngodd y niferoedd dros 1,000 i 2,830. I ateb y galw'n gludiant o'r llechi i bob rhan o'r byd, agorwyd tair rheilffordd i gyrraedd y dre, yr LMS, GWR a Rheilffordd Ffestiniog ar gyfer y gwaith hwnnw, ac at wasanaeth boblogaidd yn gyffredinol. Agorwyd Poerdy Trydan Dŵr yn ôl Wen yn 1899 ar gyfer cyflenwi trydan i rai o'r chwareli, ac ym Mai 1912, Blaenau Ffestiniog oedd y lle cyntaf ym Mhrydain i weld ei strydoedd gael eu goleuo gan drydan o egni'r dyfroedd. Yn ddiweddarach, yn 1963, agorwyd Poerdy Ffestiniog yn Angrisia, yr orsaf drydan storfa bwmpio gyntaf ym Mhrydain, a'r fwyaf yn Ewrop ar y pryd, a lle gyda llaw geisio fraint a weithio am saith mlynedd ar ugain fy hun. Gwnaed defnydd arall o agorodd o alafelau un o chwareli Ffestiniog yn ystod yr Ail Ryfel Byd, rhywbeth oedd i fod yn gyfrinachol ar y pryd. Penderfynwyd trosglwyddo Trysorau'r Genedl Brydeinig o'r Oriel Genedlaethol a Phalas Buckingham i Chwarel Bwlch y Slates yn 1941. Ymysg y peintiadau bu ar gadw yn y chwarel yng Nghrombil y Manod Mawr dros gyfnod y rhyfel oedd darluniau gan artistiaid enwog megis Rubens, Rembrandt a Michelangelo, a fe sibrwdwyd ar y pryd i ddlysau'r goron neu'r crown jewels gael eu storio yno hefyd, ond uh, stori arall ydi honno. Mae enwau nifer o chwaraeau ei hun yn Latinio yn y cof, Oakley, y chwarael danu arol fwyaf yn y byd, gyda 1,800 yn gweithio ynddi yn ei anterth. Rhodd a ganol, rhyw bryfdir, llechwedd, mae'n fferen, foti, gomorthyn, holan, brysgan, moelwyn, rhosydd, bwlch slates, graig ddu, drym, ac yn y blaen. Allan o'r llewyrch a fodolai yma ar y pryd, tyfodd nifer fawr o fusnesau, masnachdai, i ofalu am ofynion y dinasyddion. A hyd at stroad yr ugeinfed ganrif, drychai pethau'n addawol iawn am ddyfodol llefwrchus i'r Blaenau. Estroniaid oedd mwyafrif helaeth o'r perchnogion, wrth gwrs, y rhai oedd gan ddigon o arian i fuddsoddi yn y cloddfeydd. Tra bu'r garreg las yn ffon fara i'r chwarelwr a'i deulu, Fe wnaed elw mawr ar draul y Llafur Caled gan nifer o berchenogion, megis Samuel Holland, teulu'r Oakleys, Plas Aml, a'r Greves, Llechwedd. Ac fel y dywedodd y bardd, alltu dy Eifion rywdro. Chwarelwyr! Wych wir haelion! ar wigant y creigiau yn yfflon. Lladurwaith yr holl fro hon wnaeth ddeugain gyfoethogion. Cymaint y bwrlwm hwnnw nes y gwelid poblogaeth y plwy yn cynyddu ar raddfa mor gyflym fel na ellid cadw i fyny gyda chyfleusterau ar ei gyfer. Fel plentyn yn tyfu fyny rhy sydyn, dioddefodd y blaenau yn sicr o growing pains. Yn ystod y bedwerydd ganrif ar bymtheg, dioddefodd y fro o bob math o heintiau, yn bennaf oherwydd afiechydon yn ymwneud â diffyg carthffosiaeth a phrinder, cyflenwadau digonol o ddŵr glân ar gyfer y trigolion. Wrth i gannoedd o bobl dyrru yma i'r Klondike lechfaol, cynyddodd y problemau wrth i deuluoedd gael eu gwasgu i gytiau y dau bychan a seleri heb fath o gyfleusterau a gymerwn yn ganiataol heddiw. Lledaenodd yr afiechydon. Cymaint oedd effeithiau'r teiffoid yma yr adeg hynny, fel y bedyddwyd yn Gleddyd Stiniog. Chwarel Llechwedd oedd yn arloesol yn 1891 drwy gyflwyno trydan i weithio peiriannau'r chwarel, a dilynwyd hyn gan y chwareli eraill yn raddol dros y blynyddoedd dilynol. Ond os oedd hynny'n arloesol, roedd dyfodiad Cwmni Yale y bwyrdy Dolwen. Ar yr afon Dolwen, tua milltir i lawr o dan y grisiau, yn 1899, yn chwyldroadol. Dechreuwyd trwy gyflawni trydan i rai o'r chwareli, ac yn hydref 1912, cysylltwyd strydoedd y dre gan oleuadau trydan yn lle'r golau nwy ac olew a ddefnyddiwyd gynt. Gwesty'r Queens, neu tŷ gorsaf erbyn hyn ynde, yng nghanol dre, oedd yr adeilad cyntaf i'w gysylltu â thrydan ar yr un adeg yn 1912. Anfonwyd y llechyn wreiddiol o chwareli'r ardal gyda cheffylau a throliau i Gei Cemlyn ar yr afon Ddwyrid ym Maen Maentrog, lle llwythwyd y cynnyrch i gychod ac yna ei hwylio i Borthmadog, a'i throsglwyddo i longau mwy i'w dosbarthu i bob ran o'r byd. Ond uh, disodrwyd y drefn hon yn fuan wedi dyfodiad y lein fach. Roedd yma dail reilffordd yn gysylltu'r dre, mae'n dweud yn gynharach, a gweddill y wlad yr un adeg. Agorwyd y rheilffordd cyntaf yma, Rheilffordd Ffestiniog, neu'r Lein Fach ar lafar, yn 1836, yn benodol i gario cynnyrch y chwareli i lawr i'r harbwr newydd ym Mhorthmadog. Trefn o ddisgyrchiant, neu gravity, oedd modd teithio gwreiddiol y Ffestiniog Railway fyd enwog. Er mai i mi, dwi'n dweud mai port sy'n elwa fwya am i erbyn hyn. Disgyrchiant yn golygu fod y lein wedi chynllunio gan gwmni Spooner fel y byddai'r wagenni llawn yn rhedeg ar raddfa gymhedrol bob cam o'r blaenau. Siwrnai o dair milltir ar ddeg i Borthmadog, ar eu pwysau hunain. Yn y ddwy wagen ola' rhoddwyd dau geffyl i dynnu'r wagenni gweigion yn ôl i Ufwys yng nghanol dre. Erbyn 1863, disodlwyd y drefn honno a gwnaed y rhwla ridundant pan gyflwynwyd injan stêm i yrru'r trenau i'r harbwr. Yn gweithio felly hyd y 1930 a 40au, nes ei chau. Fel y gwyddoch, mae'n debyg, um, ailagorwyd y lein i'r flaenau yn 1982 fel atyniad twristiad yn unig. Wedi sawl cynllun ar y bwrdd, pasiwyd Deddf Gwlad yn 1872 i gael lein i gysylltu Blaena a lein Dyffryn Conwy oedd wedi cyrraedd Betws y Coed ers 1868. Roedd cynlluniau wedi bod i ddod ar-lein drwy benachlon wreiddiol, ac i fanteisio ar farchnad eitha' sylweddol boreli'r lle hwnnw hefyd. Ond trwy ddyffryn lledr y daethpwyd yn y diwedd. Cychwynnwyd ar y gwaith cymhleth a pherglus hwnnw yn 1874, a chwblhawyd y lein i gwmni'r London and North Western Railway yng Ngorffennaf 1879. I gyrraedd y blaenau roedd ambell broblem ddaearegol enfawr i'w goroesi, a gwnaed hynny'n feistrolgar gan Owain Gethin Jones a'i gwmni Ben Achno, pan adeiladwyd Pont Tan yr Allt, neu yn ôl yr enw cyffredin arni, enw a anfarwolwyd Owain Gethin Jones am byth. Pont Gethin. Ond nid croesi'r afon Lledr oedd yr unig flaen dramgwydd i'r cynllun o bell ffordd. Roedd mol, moel fernogydd rhwng Blaenau Doddelan, sef Roman Bridge i chi a fi, a Blaenau Ffestiniog. Ond rhwystr na ellid ei goncro ond drwy dyllu twnnol drwy ddefon. A dyna chi Donald. Dwy filltir a chwarter o hyd, un o'r rhai hiraf yn y Deyrnas Gyfunol. Hefyd yn stemio tua'r blaenau a'i marchnad lechi sylweddol a'i photensial teithwyr ar yr un pryd, oedd cynllun y Great Western, neu'r GWR, o gyfeiriad y Bala. A mi gyrhaeddodd honno yma yn 1882, Felly, roedd tri chwmni reilffordd ar gyfer masnach a theithwyr Blaenau Ffestiniog o 1882. Tri, cofiwch. Ond pharodd lein y gret, neu Great Brixton, ond tan 1961, cwta 80 mlynedd wedi agor, wrth i'r lein gael ei boddi gyda chynllun Tryweryn tua'r Bala. Ond bu'r darn rhwng atomfa Trawst Llonydd a'r flaenau ohoni ar agor nes cau'r atomfa yng nghanol yr 1990au. Ymddangosai bwrlwm o ddiwydiant llechi ar sawl agwedd ar fywyd y fro. Yn 1848, agorwyd Ysbyty'r Oakley gan berchennog y chwarel o'r un enw. yn ardal rhyw bryfdir o'r dre. Yn 1927, agorwyd yr ysbyty coffa newydd trwy gasgliadau arian prin trigolion yr ardal, er cof am aberth bechgyn y fro a gollwyd yn y Rhyfel Mawr. Ond er gwarth i'r Awdurdod Iechyd y Betsi Cadwaladr yn ei anoethineb caewyd yr ysbyty coffa er mawl brotestio'r ardalwyr yn 2014. Ia, dyna chi, union ganrif i'r flwyddyn, i flwyddyn cychwyn y Rhyfel Mawr, fe collwyd nifer fawr o fechgyn ifanc yr ardal hon. Mae cofeb gydag enwau dros 300 o'r milwyr hynny ar gadw y tu mewn i'r hen ysbyty o hyd. Be fydda rhein i ddeud wrth fel fy modd y bu aelodau am nhw fi deimlad pwyllgor y fwyell Betsi Cadwaladr anghofio ei haberth. Ar un adeg roedd dros 30 lle o ddoliad ar agor yn y blwy. Dyna'r ddwsin sydd â'i ddrysain agored heddiw. Roedd nifer o'r capeli gyda gweinidog preswyl ynynt ac offeiriaid yn yr eglwysi. Am camgyfrif i tua 200 o'r offeiriaid hynny wasanaethu'r plwy dros y blynyddoedd. I roi rhyw syniad o bwysigrwydd crefydd yn y Blaenau dyddiau y fu, mae'n anodd credu heddiw fod bron i 500 a hanner ym mynychu Ysgol Sul, Capel Tabernacl, yn reolaidd yr un adeg. gyda 58 o athrawon yn dysgu, dysgu'r mynachwyr, pan oedd y capel yn ei anterth a ddechrau'r ugeinfed ganrif. Roedd lle i ganodd o aelodau eistedd yn y ngapel, yn gapel Tabernacl. Cafodd y capel ei chwalu tua 40-50 mlynedd yn ôl o ddiffyg aelodau, sy'n adrodd cyfrolau amddirywiad crefydd yma. Mae yna lawer mwy i ddweud ar bwnc, ond rhaid gwylio'r cloc. Mae yna blaenau sawl cymdeithas yn cael ei chynnal, ond mae Covid filltith wedi rhoi taf ar weithgareddau'r weithgareddau cyhoeddus ar hyn o bryd, yn anffodus. Mae fainc sglodion adnabyddus yn dal ei thir yn dda, gymdeithas hanes eitha llewyrchus sy'n cyhoeddi ei chylchgrawn ei hun, rhamant bro yn flynyddol, a chofiwch ei brynu pan ddaw allan fis Tachwedd. Werth i gael. Profiai camera, sgota, cerdded, merched o aur, dau gôr meibion, cor merched, cor cymysg, er iddynt fod wedi gwanhau o ran aelodau i gyd yn ddiweddar. Seindorf enwog yr Oakley Adrannau o'r Urdd. Mae Mabwlch nofio agored y cyhoedd, neu mi oedd o tan y Covid 'ma. Clwb rygbi a thimau pêl-droed ac yn y blaen. Ond yn bwysig iawn hefyd, cyhoeddir y papur bro gorau o'r holl bapurau bro. Llafar Bro, sy'n cynrychioli dalgylch Stiniog sy'n cyn belled â thrawsfynydd y Maint yr Oer. Fel paw, sawl papur bro, mae'r llafar wedi wynebu sawl argyfwng yn ddiweddar oherwydd y Covid filltir a chostau cynyddol yn ei gynnal. A gyda llaw, os oes rhywun sy'n gwrando gyda diddordeb yn eich papur bro, yn dymuno bod o gymorth i sicrhau, sicrhau ei ddyfodol, cysylltwch â fi neu unrhyw un o swyddogion llafar bro. Byddwn yn hynod ddiolchgar uh, o gael wynebau newydd i ymuno fo'r tîm i sicrhau ddyfodol o. Petai amser yn ganiatáu, y mae hanes addysg yr ardal yn ddigon diddorol, fel y mae hanes llywodraeth leol, sefyllfa iechyd y fro, corau, bandiau, ystafodau, siopa a phobl flaenllaw aned yma ac ati. A dyna ni, mi gawsoch chi frasglun o sut le oedd Blaenau Ffestiniog y dyddiau fu. Mawr fu'r cwymp yn wir. O fod yn blwy, fel o'n i'n deud yn gynharach, oedd yr ail boblogaeth fwyaf yng Ngogledd Cymru ar ôl Wrecsam yn 1911, gyda phoblogaeth o oddeutu 11,000 a hanner, yn fwy na Rhyl, Bae Colwyn, Bangor, Llandudno, Caergybi, Caernarfon ar gweddill y cyfnod. Tra bod y lleill mae gyd wedi dyblu a thryblu yn eni phoblogaeth, mae niferoedd yma wedi gostwng i tra thraean biodd o erbyn hyn. Ar ystadegau cyfrifiad 2001 ac 2001, gwelir i boblogaeth ostwng o dan 5,000 am y tro cyntaf ers 1861. Ond mae'n dal i fod y plwyf mwyaf poblog ym Sir Feirionnydd. Gostyngodd y niferoedd yn drychinebus dros gyfnod y gadwyn ganrif, pryd yr oedd hyder mawr am ddyfodol disglair i'r fro yn 1911, a phob peth yn edrych yn addawol i'r Blaenau. Gwelwyd effeithiau dirwasgiad yn y diwydiant lechi ar ei waethaf yn ystod y degawd dilynol. A phan mae'r wyau i gyd mewn un fasged, mae'r afasgad honno'n syrthio. Mae'r gymuned i gyd yn diodda. Ar ddechrau'r ugeinfad ganrif, gostyngodd y boblogaeth bron 2,000 mewn degawd, dros nos fwy na lai, a dechreuodd y dirywiad enbyd a ddaeth ger bron yr hen dre anwyl hon. Wedi llanw mawr sydyn yn ystod y bedwerydd ganrif o bymthag, daeth y trai yn llawn mor gyflym, gan adael yr hyn sydd gennym heddiw ar ddechrau'r unfed ganrif ar ugain fel gweddillion tref lewyrchus a oedd yn ffynnu ym mhob ystyr ar ddechrau'r ugeinfad ganrif. Be ddigwyddodd, dudwch? Be ddigwyddodd? Anodd credu bod mwy o bobl, gwrandwch ar hyn wan, anodd credu bod mwy o bobl yn gweithio yn y chwareli lleol yn 1882, sef 4,919, na sy'n byw yma yn gyfan gwbl erbyn hyn. A dyna chi'r ystadeg. Trist, de. Uh, gyda'r boblogaeth wedi gostwng o dan 5,000 erbyn hwn, fel o'n i'n dweud, de. I mi, mae hyn yn brawf o'r modd y bu Blaenau Ffestiniog, a gyfrannodd gymaint mewn sawl ffordd i'r economi genedlaethol, gael ei hanwybyddu gan y rhai a fu mewn awdurdod dros y blynyddoedd. Dwi'n gobeithio fod y rhain yn gwrando. Do, bydd ychydig oleuni ar y gorwel a'r brydiau um, wrth i gynlluniau trydan arloesol Maen Twrog yn y 1920au Pan y grisiau a thrawsynnydd yn y 50au a'r 60au, greu canodd y swyddi dros dro o leia. Aeth nifer fawr y swyddi cyflog da, llawn amser, yn sgil agor y tonfa, a rhyw hanner cant yna yn y grisiau. Ond fel y gwyddoch, daeth diwedd yr atomfa a hwylan go fawr yn arch yr ardal, ac mae olion dirywiad ym mhob ystyr gair yn hollol glir ar strydoedd a chymdeithas ein cymuned erbyn hyn. Waeth heb a chelir gwirionedd, waeth heb a rhoi'r pennau yn y tywod. Beth bynnag ddywed ambell wleidydd, mae'r ardal hon wedi dirywio'n waethfaol yn fasnachol, yn economaidd, ac yn sgil hynny yn gymdeithasol ac yn ieithyddol. Mae'r gymdeithas oedd mor gyfarwydd i'n cyn-dadau i fyny hanner canrif yn ôl wedi diflannu bron yn llwyr. Mae'r iaith Gymraeg yn prysur ddadfeilio yn un o'i hen gadarnleoedd. Oherwydd prinder gwaith, gwelwyd sawl teulu o bobl ifanc yn gadael y fro a mewnfudo pobl yn dda os ydych chi'n yn cyflymu yn sgil hynny. Does am gobeithio y bydd mewnfudwyr heddiw yn dysgu'n iaith fel y gwnaeth mewnfudwyr y bedwerydd ganrif o bymtheg, a chyfrannu tuag at y targed o filiwn, filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050. Gweithio yn arw. Ydych chi mae'n gas gen i ddirywiad mewn unrhyw siâp neu drefn. Mae ffeithiau'n profi mae brwydro yn erbyn dirywiad dân at Blaenau dros ganrif. Er i ryw lygedyn bach ddod nawr ac yn y man i godi gobeithion, Gynna i rhywbeth tebyg fy hanas, Dyffryn Nantlla, Bethesda, Corris, Gwmp y Machno, ac ardaloedd chwarelyddol Cymraeg eraill. Sgwn i pam. Deudai ddim mwy ar y pwnc, rhag i mi ffrwydro. Dim ond ychydig o bobl sy'n dal ar ôl yn ein byd sy'n cofio'r cyfnod pan oedd trenau'n cario tunilli o gynnyrch y fro oddi yma, ac yn gyfarwydd â sŵn sgidiau hoelion y chwarelwyr yn dod i lawr Stryd Lord. Faint sy ar ôl ta beth sy'n cofio bysus llawn o weithwyr yn mynd i gyfeiriad yr Oakleys a Llechwedd? Pwy sy'n cofio cwsmeriad o Borthmadog oedd yn dod i fyny i Blaenau i siopio? Oherwydd bod siop fawr Woolworth yma. Dygonen yma oedd yn Borth adeg hynny. Yn erbyn hyn mae Tesco, Aldi, Lidl a'r enwau amlwg eraill yn denu siopwyr o'r Blaenau i Port Ifor iddyn nhw. Mae Woolies Blaenau wedi cau ers blynyddoedd. Serch hynny, i mi, does 'na unllan y byd tebyg i'r Blaenau. Mae'n seiliau'r gymdeithas annwyl hon, a gafodd ei geni ymysg y cerrig leision 'ma, a'i magu gan chwarelwyr diwylliedig pan oedd cabanau'r chwareli a chapeli'r fro yn dal i ffynnu. lle mae cyfeillgarwch a chymwynas yn rhan annatod o'i natur, lle mae'r gymdogaeth ar y cyfan yn dal i gredu bod dyfodol i'r lle, er gwaetha pawb a phopeth. Lle mae carfan frwd o bobl ifanc yn rhan o fentrau sy'n gweithio'n galed i geisio greu gwaith ac i godi'r hen drên i ôl. A mawr yw ein diolch yn gobeithio'n iddyn nhw. Mi ydw i, fel mewnfudwr fy hun, ers dros 16 mlynedd bellach, yn ei ystyried yn fraint cael byw yma ac yn gwerthfawrogi cael bod yn rhan o'r gymdeithas glos hon. Erbyn hyn, dwi'n credu bod llai na hanner cant sy'n gweithio yn y diwydiant trin llechi ar oes fodolaeth i Flaenau Ffestiniog, a hynny mond dwy chwarel sydd ar ôl, Bwlch Slatars a Llechwel. Beth fasam cyn heigian radical i'n ddweud am y sefyllfa dyma? O, daeth tro ar ddydd yn sicr. Cyfrannodd cynnyrch Carreg Glas Stiniog yn hael iawn tuag at economi Prydain am gyfnod o dros ganrif a hanner yn fwy. a hynny ar draul Llafur Diflino'r Chwarelwyr a Iechyd. Mae'r cerrig beddau yn fynwentydd plwyf dyst ohoni. Yn hen bryd i'r wladwriaeth dalu'r ddoled yn ôl dybio ni. Cyfrannodd llechi Stiniog yn helaeth iawn tuag at economi yn ardal Cymru a Phrydain dros y blynyddoedd llefyrchus, hynny yn sicr. Ond ymddengys i'r sawl sydd mewn grym bod amser talu nôl wedi hen fyn heibio. Yr ystadegau poblogaeth ac economaidd dwi newydd gyfeirio atyn nhw yn braf o hynny. Fel y soniais i gynt, a myddeuwch i mi am ailadrodd eto, mae'r plwy oedd â'r ail boblogaeth uchaf yng Ngogledd Cymru a ddechrau'r ugeinfad ganrif i lawr i draean y boblogaeth honno erbyn hyn. Mae economi'n gwegian i'w gymaru â hyn oedd yn 1911. Mae gen i farn bersonol o'r rhesymau dros y dirywiad, ond darlith ar hanes lleol di hon i fod, nid ar wleidyddiaeth a diffygion gwleidyddion, felly taw piau. Wrth gloi, mi hoffwn i ofyn cwestiwn perthnasol i'r hen ffordd o fyw yma, mewn ffurf pennill a gyfansoddais ar gyfer y ddarlith hon. Dyma hi. Ein tref, ein cynefin. Oes modd ei adfywio fel y dyddiau gynt, a delfrydau'n cyn dadau yn dod yn ei hynt. I mi, Gwir obeithion, nid breuddwyd ffôl, yw dymuno gweld adfer Rhên Blaenau yn ôl. Ond arhoswch funud! Wrth i mi orffan sgwennu'r ddarlith hon, daeth newyddion calonogol iawn i ardaloedd uchfaol y Gwynedd, gan gynnwys Blaenau Ffestiniog, atom amser cinio ddoe, yr wythfed ar hugain o Orffennaf,

Wal Fawr Tsieina a'r Grand Canyon o ran pwysigrwydd yn hanes y byd. Oes ond gobeithio na ryw ddaw bendithion i'r ardaloedd hyn ac y cawn weld hynny'n economaidd ac yn gymdeithasol y men dim. Daeth rhywfaint o werthfawrogiad a chydnabyddiaeth o'r diwedd, a fel dywed yr anam inni 'lly. i mi gwir obeithion nid breuddwyd ffôl yw dymuno gweld adfer rheng Mlaenau'n ôl. Er cof am y sawl ddim cynnal y gweithfaoedd yr eu cyn, trwy lafu'r cariad a thraul ar iechyd dros y blynyddoedd, mae rheng chwarelus a Blaenau'n haeddu'r sylw hwnnw. A diolch i chi am eich gwrandawiad.

Uh, Be ydych chi feddwl wneud y dat, uh, datganiad ddoe gyda'r UNESCO i'r ardal? Bydd gwella'r dref, a dwi'n meddwl fod uh, hwn wedi, ydych chi wedi ateb hwn ar, ar y diwedd yn fanna, ond fysa chi'n hoffi i adio neu ategu hynny? Wel, yr unig beth alla i ddeud, yy, Gwenlli, ydi dwi'n cofio pan oedd yr hyn mae hyn 'di bod ar y gweill ers rhai blynyddoedd bellach, a mi oeddan ni fel aelodau Cymdeithas Hanarts wedi bod yn reit frwd, 'dan ni wedi bod yn gobeithio'n arw ers blynyddoedd, cael rhywbeth tebyg i be' sgyn yy Llanberis, ma' gynnyn nhw ganolfan dreftadaeth gan ni yn nghanol y dre, 'dan ni wedi bod yn trio ers blynyddoedd ga- gael y cysylltiadau, yym, sy'n ddod i ddod â pobl bobl yn eu bysus ac yn eu ceir yma i weld y lle pwrpasol yn cael ei redeg gobeithio gan yr amgueddfa lawr yng Nghaerdydd. Um, dyna fysa'n dyna fysa'n gobaith mawr i yn bersonol. Ond uh, wedi bod yn siarad efo cynrychiolwyr yr, y criw yma oedd yn mynd rownd i, uh, i reid y cais mae mewn i ddod nodi'r fan hyn yn uh, ardal uh, dreftadaeth y byd. Lle. Yym, doedd nhw'm yn swnio fel bysa 'na, doedd 'na'm bwcad i waelod o o arian ar gael wrth gwrs, neu dyna'r yr ateb bendant ges i syth bin. Ond siawns gen i yna fu 'na ŵan, yn enwedig lle fel fel Blaenau 'ma, ma' Blaenau 'ma'n rhy rhy galw, dach ch'mod, dim mwy sy'n be' ma' neb arall wneud. Hon oedd brif ddinas lechi'r byd, dim mwy sy'n be' ma' Bethesda a Llanberis a Llan- Dyffryn Nantlle yn wneud. Ni oedd Hon oedd, oedd y bencatrys y, y brif ddinas. Yn gobeithio na roedd o, dwi'n dwi, dwi, dwi reit hyderus y, y gewn ni rhywfaint o bethau'n sicr chi fynd a dynnu sylw at y Blaenau rwan de. Ac hefyd, um, na, i, na i tynnu sylw yn sydyn iawn, mae yna ma, na, dim ond rhan fach iawn o be fysa'r ddangosfa ar gael yn antur Stiniog yn does, ond mae hwnna, mae yna fod fysa arddangosfa yn yn wir yn bosib o i- i'r gymdeithas hanas a be' sydd sydd yn yr yn yr yy yn storfa mewn ffordd dyd- yn does? Yn sicr yy ch'mo' mi mi mi o' gynnon ni arddangosfa fechan yn Gymdeithas Hanas o'n gennyn bobol i mewn i'r lle ond fel ddeud ma'r yr yy yr Covid felly ch'mo' wedi difetha popeth a 'dan ni 'di gorod symud o 'na'n anffodus i neud lle i'r yy i'r uh, pobl sy'n dau fyd seir fi i'r caffi lle. Um, neu oedd o, oedd o trefniant reit, reit um, ddymunol i gwir. A dyn, mae gennym ni gwestiwn arall. Uh, tasau hanes lleol yn rhoi darlith ganrif i heddiw, parthed hanes, uh, Blaen a Ffisiniog, Wan, da chi'n gweld fod yn allan i ddim mor dda. Beth fyddai e neu hi'n debygol o ddweud ynghylch a arwyddo cad dynodiad safle treftadaeth y byd ddoe? Wel, aroswn i am ryw bum mlynedd i weld yn union faint o fuddsoddiad sy'n mynd i fod yn... Does gen i eb ateb i hynny, dwi'n gwir, ac oes, Gwenlli. Mae'n dibynnu yn union faint o arian sy'n mynd i gael ei fuddsoddi gan yr y criw sydd yn yn yn gyfrifol am ddynodi'r lle mae'n yn safle treftadaeth y byd. Dwi'n gobeithio na rhyw bydd na dipyn go lew yn dod yma. Mae yna dipyn o newid mae'n gobeithio. Yn enwedig mewn can mlynedd. Ond dwi'n meddwl bod, um, fel oeddech chi'n dweud, fod o yn yr gwerthfarogiad na'n dydy, o a, ar draul yr, yr ei pobl oedd yn gweithio'n galad, um, yr pobl na, na ddi, ar ei ddim cael yr cyfalafaf allan, mae o yn rhyw fath o, o ffordd o gwerthfarogi'r holl waith, cos da ni'n gallu gweld faint o, o waith sydd wedi mynd fewn, jyst o, fel ydych chi'n dweud, yr, yr o amgylch ni ar, ar gwastraff, ynddo, i fi, er fod o'n hager, dwi'n meddwl bod o'n bod o'n rhywbeth da ni yn gallu dweud glws yn yn llygyd i, ynddo. Yn union, ia. Mae rhan, ma rhan o'n ni, ond mae'n rhan o'n trwy'r ddadaeth ni, da ni'n ni falch iawn o'n fo. Um, Ia, mae pobl wedi bod ar hyd y blynyddoedd, pobl o tu allan i'r ardal i ni, mae o'n rhan ohonon ni dydi? Fel dwi'n di deud wrth Afon, oni bai am y dwi'n mynd i llechu mo'r safle na ffisina i gymwyn na ta. Na, ddim o gwbl, na, a a dyna dwi'n meddwl fod o'n rhywbeth rhaid i ni ymfalchïo yno fo ynde, a um, os oes na gwestiwn arall, mae gennych chi rhai funudau i rhoi, rhoi cwestiwn at ei gilydd. Um, o, mae'n, a dyna ni ar y gair. Sut mae fe fel, chwarae, uh, fel chwarelwr o 43 o flynyddoedd, dwi'n teimlo fod... O, sut mae fe, ydy'r cwestiwn, sori, sut mae fe? Fel chwarae, chwarelwr o 43 o flynyddoedd, dwi'n teimlo fod wedi rhoi ar draws hanes y, y blaenau'n onest ac yn gywir. Mi, mi ddois amser blaenau eto rhyw ben, gyda lwc. Diolch, Dafydd Linley. O, dim cwestiwn, ond... Da ond... iawn, Dafydd Linley, da iawn o chdi. Hoder Giod, na fo, da iawn o chdi, boi. A gyda hynna, um, mi na i diolch yn fawr iawn um, am rhoi sgwrs mor ddifur a fel dwi'n dweud, dwi'n siŵr fod pawb wedi bod yn sgwennu lawr um, llwyth o nodiadau, um, a dwi'n siŵr fyddwch chi'n gweld, gweld nhw wedi dotio fewn yn, yn stwff brocas gyda hir amdano'n gwahanol leins um, a trens. Um, o, oh, sgynna ni gwestiwn neu ydy hwnna? Um, A fydd Be uh, Bethan a Dan? Dwi'n mynd gwybod os ydy hwn yn gwestiwn i Vivian, i fod yn onest. Ond na ni, na ni rhoi o ymlaen gan fod oedd o yna, llun de Vivian. Um, a fydd Bethan a, a Dan yn agor cangen o'r bragdy yn blaena? Dwi'n mynd siŵr iawn os ydy hwnna i Vivian i atab. Hwna gwestiwn da iawn. Gobeithio'n arw bydd y drem am o'r llefyrchus a bydd bragdy uh,

Hwyl fawr! Diolch, Glyn. O, ia, sori, Glyn, diolch yn fawr iawn.